dye hi mfumo so a ni nge mu byeli nchumu phela munhu la ku i le ku watch-eni ka swa yena u famba phela a joyina ka tiko hi mfumo ku busy ngopfu i nga ta ku hi mfumo i manyala ku wacha sweswo ni le ku rhekhodeni ha swi hunguta ni ku dya nyimpfu ke phela i swi loko i ti hlambisa ndhawu ya important blind swa yini mara na ba van'wana vana swakudya va hava appetite

i hanyela ku tsakisa va Marach because at the end of the day mfana va lava yi va tsakisaka va lava inge these are my people these are my people na loko ku lova wena the best thing we can do loko i lova mpica mina i ku ta kunene u say rest in peace or loko ha ku twa ku i loveni u say rest in peace ka ti-facebook rest in peace rest in peace will miss you and stuff like that but at the end of the day um vanhu lava salaka na mbitsi na ti-memories na ku vava timbilwini na ku tshoveka ka moya forever i vanhu va ka n'wina i ndyangu wa wena i ndyangu wa ka n'wina i vana va wena va buti wa wena va sesi wa wena va mhana wena or se loko ri ku va hanya or sesi why do you wanna spend the rest of your life or most of your time trying to please people who really do not care of what is going on hi vutomi bya wena why because yimani zwe swin'wanyana at the end of the day loko i ri ku hanyeni tanihi out I nga chavi ku endla ti mistake tanihi sesi tanihi aunt both genders u nga chavi ku endla ti mistake loko wa ha ri ku hanyeni n'wana mhani endla ti mistake eku dyondza aka tona regardless of what people are going to say because at the end of the day munhu wa ntima a nga a nga pfuka ku endle a ku a ku gayi approval if u ta pfuka eku tirheni nampundzu wa ku a wu tirhi ntirho wo nyawula. I tshama kaya va ku lwa byi ta n'wi nyonula vusiwana byi ta n'wi dya na swikunwana leswiwana ha laha dyambu ri nga fikeki wa twisisa that's why ni ku at the end of the day vanhu va ntima we don't give approval so you cannot live your life i yimela approval ya ku mara xi ta ku bela mavoko loko u endla swa so mara xi ta ku bela mavoko loko swi endla swa so or va ni na swi tiva ku a ni a ni rhandzi hi tiko hinkwaro or va kona lava tsakelaka maraji va kona lava vanhu langutaka va twa ni va nyangatsa And if no languta hala lawa kahlekahle you have to be optimistic about swilo swa le vuton'wini u sukela ku va hi pessimist wa twisisa kuma khona ya wena ni tshama ni kha ni swi vula everyday etirheni kwala vona va vonaka marhambu swi tivi ku wena i va kha u vona nyama vision ya wena evuton'wini ma ni swi tivi mfuko i vitaneriwa yini laha mi ni tiva leswi mina ni nga vitaneriwa swona. And it doesn't matter how much you sell it to me, I won't get your purpose. Because that thing is like away, it one out the meaning for what this is. Hi nga va hi ringana makende kambe timbongi futhi ringanini. What this is. Matirhiselo ya wena ya switirhisiwa leswi i nga nyikiwa hi hosi ya tiviwa hi wena. wa vo so mufana wa mina khoma pace ya wena life ya wena i ya mahlweni na leswi i swi ndlaka u sukela ku wara hi ku munhu i ta ku yini munhu i ta ku yini because at the end of the day a hi na mhaka na ku i ndla yini hi mfumo like seriously namuntlha before before i wacha swilo swona hambi mina ni yo sungula ni fafata swona a ni zanga ni ku xeweta ni ku njhani a ni zanga ni lava ku twa ku how you doing ni yo sungula ni fafada swa mina i vangani vanhu loko ri xini va ku vutisa ku how you are doing evuton'wini. Van'wana va pfuka va vutisa ku is everything okay na handle ka va ka n'wina ni twisisa ku na namuntlha before ri xa dyambu na loko ri xa ni sungula ni foyinela vafuwethu mfuwethu a mi ni twiseni ni foyinela na vasesi wa mina va pfuxela minjhani minjhani tano lava n'wana va tichomi a ko hi mara xi hi le kwini. He manana hi le kwihi wa swi vona ku ri ku hi dinga yini evuton'wini bya munhu un'wanyana he manana hi le kwihi he ti khipa yini namuntlha weekend leyi hi ti khipa yini he mara xi ni kombela thikithi ra xo yela ya wena xana ni kombela thikithi ho lexi a xi busy blind so hi mane yi tsema sweswiwani ho coz eyi se munhu a nga ha yimanga kahle na hala hansi munhu miyela na mani xi tshama xi kha xi vo phone hi mfumo ha he.